अहाँ हमरा से पूछू हम बताबै छी तऽ अहाँ हमरा बताउ आ पड़ोसी धर्म निभाउ अहाँ एना करू कि अहाँ अपना बर के फटफटिया दिया दियौन किया तऽ हम रोज हुनका देखै छियनि प्यारे जाइत से हमरा नीक नहि लगैया आँय ये ओ बर हमर छथिन कि अहाँके जे अहाँके बड़ खराब लगैया अहाँ हमरा से सुझाव मंगलहुँ हम अहाँके दऽ देलहुँ ठीक छै लेकिन फटफटिया एते कते के हमरा तऽ अपन बजटो देखऽ पड़तै ना बेसी महंगा नहीं छे पचास साठ के आबि जात पचास साठ रुपया में आबि जेता इतने सस्ता नहीं नहीं पचास साठ हजार के इतने ये अहाँ हमरा सुझाव दै छी कि कंफ्यूज करै छी हमरा की पता पचास साठ हजार होइ छै कि पचास साठ रुपया होइ छै ठीक छै ठीक छै अहाँ के लेबा के कि नहीं ई तऽ हमरा बजट से कनी ज्यादा जा रहल छै कनी कम वाला चीज बताओ ओइसे सस्ता तऽ हम फोन आयत स्मार्टफोन दऽ दियौ ओइसे एकटा फायदा आयत अहाँके कि अहाँ दिन भरि बात कऽ सकै छी घर बैसल जे मन कर से मंगवा सकै छी ये अहाँ बड नीक बतेलहुँ फोने गिफ्ट करै छियै ओना ई तऽ बताओ कि कते तक के आबि जेतै फोन बीस से पच्चीस हजार में आबि जायत पच्चीस हजार ये ई तऽ हमरा बजट से कनी बेसी जा रहल है कनी ऐसा कम तब बताओ ओइसा कम में त अहाँ एना करू कि सूट पैंट दिया दियौन सूट पैंट ये बड़ नीक कहलहुँ ई तऽ हम बिसैरे गेल छलियनि हेँ पिछला साल कोट कीन देने रहियनि से चूहे खा गेलनि बेचारा कोनो शादी ब्याहमे नहि जा पबै छै एहिबेर हम सूटे कीन दै छियनि ओना एतेक एतेके पाँच हजार से लऽ कऽ आठ हजार तक में सूट आबि जायत पाँच से आठ कहलहुँ हेँ तऽ अहाँ बड़ नीक बात लेकिन कनि बजटसँ ऊपर जा रहल छै कनि ऐसा कम वाला बताओ ना ऐसा कम बजट में तो सिर्फ बेल्ट आत बेल्ट बेल्ट ये ई त बड़ निक सुझाव देलो अहाँ बेल्ट के सुन क अहाँ बड़ खुश भ गेलो की बात एहि लए खुश भऽ गेलियै कि बड़ पातर छथिन आ कोनो पेंट पहिर कऽ जाइ छथिन ऑफिस मार्केट कतौ तऽ पेंट खसैत रहै छनि ओहि लए हमरा कए गोटा कहलक आइए केकरा सब मांगि कऽ बर के दै छनि पेंट पहिरे लए जे रास्ता भरि तऽ पकड़ने हे रहै छथि आ छोड़ै छथिन तऽ खसे लगै छनि ताहि लए खुश भेलहुँ ई तऽ बताउ कि बेल्ट कते के आयत पाँच सौ से छह सौ रुपया में आबि जायत पाँच सौ से छह सौ के रह दियो हमरा बजट से कनी ऊपर जा रहल छै ओना अहाँ डोरा डोर पहिरे छथिन ओही सब पेंट सम्हार लेथिन कनी ऐसा कम वाला बजट में बताओ बाप रे बाप पहले अहाँ हमरा ई बताउ कि अहाँ के बजट की है ये तहन से अहाँ हमरा पूरा दिन खराब कर देलौ बजट से आगा जाइए बजट से आगा जाइए कनी कम बताओ कनी कम बताओ अब ऐसा कम की बताओ हम अहाँ के आइए अहाँ हमरा पर क्या एते झल्ला रहल छी आ तमसा रहल छी कोनो अहीं हमरा पूछे लाल छलो ना हम त नहि कहै छलहुँ हमरा पूछू कि हमर मोन खसल अइ कि हमर मुँह लटकल अइ हम तऽ चुपचाप से शांति से तऽ बैसल छलहुँ हैं और अहाँ ही आबि कऽ हमरा पूछलहुँ हमर मन एहि तमसा गेल कि अहाँ हमरा बजट नहि बतेलहुँ तऽ हमसभ घुमा रहल छी तऽ सुनू हमर बजट अइ अस्सी रुपैया एहिमे किछु एतै तऽ बताउ आ नहि तऽ अहाँ अपन काज करू और हमरो करऽ दिअ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ देखियो एक तो हम पड़ोसी धन निभा रहल छी ऊपर से हिनकर देखियो ना तो एटीट्यूड आइ से हम कान पकड़ै छी जे हिनका से किछु हम पूछ लेबन हमहूँ आइ सब कान पकड़ै छी जे हम अहाँके किछु बतायब पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तऽ चैनल के सब्सक्राइब कऽ दियौ आ संगे संगे एकरा लाइक कऽ दियौ आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कऽ दियौ प्रणाम